I duh hun hun a, lo kal rawh i ti a, i duh loh hun a lo kal suh i tih mai mai tur em ni ka nih? Zahawmna tlem te tal chu ka nei ve lawm. Min kaltir suh aw, i harsatna chu kan hmachhawn dun ang. Min then suh. Yanyani leh Hrengrannan super full moon en turin min sawm a, kan zawm ve dawn em ni? tiin a sawm ta nghal a.

Hriauningii hnenah chuan va kalin, Hriauningii chuan, Sawi tur i neih chuan kan haw hunah min hrilh dawn nia, tunah chuan super hmun kan en a ni tih hre reng rawh, a va ti a. Guchuana chuan, Ka sawi duh chu kan inthen tur a ni, keini pahnih hi chu khawvel a hran daih mi kan ni a, thil eng emaw vanga in tawng fuh a, in duhpalh kan ni a, mahse inkawp rem tur kan ni lo. Kan inkawprem thei chuang lo vang, tiin a chhang a. Hriaoningi chuan, Yania ni ten an hria ang tih hlau takin, Tihsual ka nei nih chuan ka insiam tha ang. Thiam lohna leh dik lohna ka neih chuan min hrilh rawh, tiin a zawt leh hram a. Guchuana chuan, A hma aia a ok i, tisangin, Inkawprem tur kan ni lo ka tih chu, engatinge min la tih buai reng a, a ti ta a.

Yalniani hnenah chuan Gu Chuana zawngin ka va kal ange tiin a kalsan a. Gu Chuana in lamah Hrengran a rawn lang zawm nghal a, hmanhmawh em emin inah a tlan lut nghal a. Gu Chuana chu chhuatah a lo thu sawp nuai a. Hrengran chuan, Chuan, eng thil nge thleng? Enge thil awmzia? I tha em? tiin a va pan hnai nghal a. Gu Chuana chu a chau hle a ni tih a hrethiam nghal bawk a, engvangin nge hetiang thil te hi tih a, min ngaihtuah miah lo va mi? Keimah tal hi min ngaihtuah lo vem ni? tiin hmanhmawh zetin charging room ah a pawm lut nghal a, a lung chu va charge tirin. Chuan, Thi tur ni inpeih tak tak tawh em ni? Khatiang thil te kha engvangin nge i tih mai a? Nangmah chauh em ni in ngaihtuah. Engtin nge ka awm anga, hei leh chen kan inkawm tawh a, ka nat dan tur te hrethiam in, ka nat i hlau tur zawk a ni lovem ni? tiin a zawt a. Gu Chuana chuan engtin mah a chhang lova, hreng ruan vek chuan Khatianga min kalsan tumna rilru i pu leh nih chuan hre rawh ka khawih khawp ang che a lo ti ve bawk a. A tuka Gu Chuana office kal tur pawn rawn chhuak chuan a kar bulah nitin Hrianing i ding thin kha a lo awm tak lovah chuan a khua har ru em em a. A hawi kual a engkim chu reh ruih maiin a hria a. Office a a va luh chuan Hrianing i chuan rawn kal pelin Chibai a rawn buk ni ten a hria a, amaherawh chu a hawi kual a, hmuh tur reng reng a awm chuang lo va. Choka te chuan eitur eng eng emaw siamin a lo buai hle a, mahse a hriat loh karah Hriaoningi chu a ral leh riai riai thin a. Staff room lam a va pan chuan Hriaunengi chu a hna a lo thawk melh melh a. Gu Chuana chuan en rengin, Hriaunengi chuan a mit sirin a lo hmuh ni tur a ni. A va melh zeuh a, chu veleh Gu Chuana chu bang phenah chuan a pil leh daih a. Ina a haw hnute chuan choka lampang chu a thlir a, Sherningi chuan, I fridge te hi a ruak lutuk tawh a nih hi, mahni in enkawl dan pawh i thiam lo a nih hi, porridge khan siam sak ang che, tiin ei ei rawngbawlin a che melh melh reng a. Guchuana chuan a en reng a, a en reng lai chuan Sherningi chu a tham ral leh ta daih a. Chutih lai chuan Hriamningin rawn call in a han chhan chuan an zawh teh ice cream chu doctor in a nunna a hniam lam zel a ni tih a hrilh thu a rawn hrilh chhawng a, chu veleh Gu Chuana pawh chu Rantham dawiin lamah chuan a kal ve ta nghal a. A va thlen chuan Hrianingi chuan kawngkhar pawn atangin ice cream chu lung ngai zetin a lo thlir reng a. Doctor pawh chu rawn chhuak ve in an zawhte taksa bung hrang hrang pawimawh lai te chuan hna an thawh tawh loh thu a rawn hrilh a. Chutianga hnatua awm tir reng ai chuan chiu hlum mai chu an duh zawk a nih chuan an tih theih reng thu hrilhin tin enkawl dam leh turin Thlan tur beisei awm zawk a awm tawh loh thu a rawn hrilh a. Hriauningyi chuan, Chutianga beidawn sana chiu hlum ringawt mai chu a pawm loh thu sawiin Gujuana ve thung chuan a pawm ve thung a. Doctor chuan lo inrawn rawh u tiin a kalsan a. Hriauningyi chuan Gujuana hnenah chuan. Chutianga chiu hlum mai a rem tih chu mak a tih thu a sawi a. Gu Chuana chuan, En rawh, tunah sawn na tuar mek a nih saw, na rei tak tawrh tir ai chuan, tih hlum mai chu a tan a thlan awm zawk a, a hahdam zawk anga a tan pawh a nuam zawk dawn a sin tiin a han hrilh a. Hrialhingi chuan, Ka thei ve lo, na a tawrh leh tawrh loh pawh kan hria em ni? He khawvel hi chhuah san a hria a, a la inham bet hram hram a nih saw, ka beidawn san dawn lo, a ti mauh mai bawk a. Chumi zan chuan Sherningi leh Guchuana chuan zan rei tak thleng an zawh te chu pawnah thu in an lo nghak reng a. Sherningi chu thut phah ah chuan muhil in Guchuana chuan a jacket te chu a han sin tir a. A tuka Suaning i a lo harh chuan ice cream a rum chu a han bih thuak thuak a, engmah a lo awm tawh lo. A thutna bula bag ah chuan lehkha pakhat awmin chu lehkha chu a han chhiar ta a, an zawhte chu chiu hlum mai pawmna lehkha a lo ni a, a hnuaiah Gu Chuana hming sign a awm bawk a. A muthilh hlana Guchuana thiltih chu mak a ti lutuk a, rang takin a tlan chhuak a. Guchuana chu vawi tam tak call a tum a, mahse a chhang thei ngai lo hrim hrim a. Vawi tam a call hnu chuan Guchuana chuan message a rawn thawn a, Ice cream chu a rawn hmu ve zawk duh em tiin a rawn zawt a. Chu veleh Shioni chu rang takin Ranthlan mualah chuan a tlan ve ta nghal a. Ice cream-a thlan chu thlir dunin Shioni chu a rilru na em em a. Thlan mual atanga an let leh hnu chuan Shioni chuan Guchuana hnenah chuan, Sawi duh ka nei a ni tiin a be ding a. Tunlaia i mizia danglam ka tih ka tih thin kha. I taksa leh i rilru a hah vanga, i thinrimna leh i thinurna ka chunga i leihbuak nasa tliah maiah ka lo ngai thin a. Engtikah emaw chuan chu hun chu a reh anga ka la milo hawi leh em em ang tih hi ka rindan a ni thin a ni. Mahse, ice cream a laka i thil tih avang hian min ti beidawng a ni. Tunah chuan ka rilru a inthlak ta a. Office a rilruna taka nangma hmuh reng che ai chuan Ka hna ban san mai hi a tha zawkin ka hria. Banna lehkha ziah a rawn submit dawn chuan office a rawn kal a ngai dawn si a, chu ai chuan. Tawngka ngeiin i hnenah ka hna atangin ka bang a ni tih ka rawn thlen e. Tichuan kan inkar pawh inthen tawh mai hi i duh a ni tih i zia atangin a lang vek tho a, kan inkar pawh hi i tichat tawh mai ang.

Guchuana chuan a ngaihtuah let a, Chiu hlum mai chu pawmna lehkha ah hming a sign hnu in doctor chuan chiu hlum turin ice cream chu a ke a lak chhuah sak a. Chutih lai chuan Guchuana chuan a thlir reng a, a chiu dawnah chuan ngai ngam ngang lovin ice cream chu lak chhuah zawk a dil a. Tichuan chi hlum pawmna lehkha chu Sherlingi bulah chuan dahin ice cream chu a khai chhuak ta zawk a. Lui kamah kalpuiin hmun fal reh reih reuhah a mah chavin zan khuain a thih hun nghakin a tlaivar pui ta zawk a. Khawvar hnuah pawh ice cream chu a la kal mai bik lo. Guchuana chuan Hriawningin nen an intawn dan te, Hriawningin nena hun an hman dun, hlim awm tak tak te ngaihtuah letin. Ice cream leh a dinhmun chu in an riauna an nei a ni tih a ngaihtuah a, mittui tla chungin ice cream bulah chuan a thu ve reng a, chuvanga Hriaunengi call pawh chang thei lo a ni a. Gu chuan a rawn lang lehin a mutna bulah chuan Hrengran pawh a lo ding reng a. Hrengran chuan Gu chuana kuta a thil ken lai chu laksakin a han en a, Gu chuana leh Hriaunengi thlalak a lo ni a. Chutih lai chuan Gu Chuana chuan harh chiang nang hlei lovin, Jiang Xuening tiin a rawn ko va. Shengran chuan, Xuening i ka ni lo tiin a lo chhang a. I ngai viau a nih chuan, engatinge i inah hian kan insawn luh tir mai lovang? Mahni chauva khawsak khi i tan pawh a tha tawh lo tan riau ni. Chuvang chuan Xuening i chu ka lo hrilh ang, a ti a. Gu Chuana chuan engtimahin a chhang chuang lova. Hrianing i chungchang hriat i nei em? tiin a han zawt a. Hrengran chuan, Ka hre miah lo mai. Yanya ni ka lo zawt dawn nia, tiin a chanchin i ngaihven ru reng tho si a. Tiang te ai chuan, Office ah kal mai ta che, amah pawh i hmu thei zawk ang chu, a ti a. Guchuana chuan, Ka zawt mai mai che lawm, tiin a chhang leh daih a. Shengranapa office ah Tangshu a rawn lut a, an company chungchang an sawi dun hnu in Tangshu chuan a thil tih sual chu a thlen nawn tawh loh tur thu sawi in ngaihdam a dil a, a dinhmun ngai tal luah tir leh tur in a ngen a, chu chuan Shengranapa chu a ti thin ur zual a, Tuna i kawng zawh lai kha zawh la a tawk, chu chu i tih theih tawk a ni, a lo ti hrep zawk a. Tangzhu chu office ah rawn lang zawmin a thin ur lutuk chu a secretary rawn lut pawh pawr zetin chhuak rawh tiin a tir chhuak leh nghal a. A pa in rawn call in a bungraw hlui a hai chhuah chu a la duh anih chuan in lama rawn kal turin a rawn hrilh a. Gu chuan a rawn lang in Hriauni nge nem ni tina an luhna thin dawrah chuan a ngai tein Mekko drinks chu a lei leh a. Amaherawh chu pakhat chauh lei ta lo chuan pahnih chu a lei lui ta tho a. Hriangningi rawn lang lehin Yanyani bulah chuan a hna tanga A vanna, Gu Chuana hnenah tawngkaa a hrilh thu chu sawiin a hrilh ve a. Yanyani chuan, Engvangin nge i ban kher kher a? Kal luih sak zawk tur a lawm. A thiam lo zawk i ni hleinem. Ama vanga thawk pawh i ni lo, tiin a fuih a. Sherningi chuan, Nitin a hmel hmuh reng kha hrehawm ka ti lawm, a ti zuai raih a. Mahse Yanyani chuan kal ngei ngei turin a fuih sauh sauh a. Tang Shu chu a pa inah chuan kal in lehkha a zir lai a, chawimawina a dawn ho zawng zawng chu a pa chuan a lo phawrh chhuak rum mai a. Tang Shu hnenah chuan, Shu, i lo let leh ta ni maw? Heng i bungrua zawng zawng te hi store room ah rei tak tak i dah a, i phawrh chhuak si lova, a bal che mai dawn alawm, tiin a lo be bawrh bawrh a. Tangshu chuan ngawi rengin a chawimawina dawn ho te chu a en a. A pa chuan, Heng zawng zawng ka hmuh hian ka indem thin a ni. I naupan lai khan lehkha thiam thei tak i ni thin a, mi eng emaw tak chu la ni tur i ni a, mahse khang zawng zawng kha keimah hian ka tih chhiat sak vek che a ni, a ti a. A pa chuan sawizawm zelin Hrengrana pa bula a awm hnuah pawh harsatna leh buaina awm lovin nuam ti takin a khaw sa a. Amaherawh chu, mahni in aia nuam hi a lo awm chuang lova ni Tangshu, tiin a hrilh a. Tangshu chuan Hrengrana pa in a laka a thil tih zawng zawngte a dinhmun ngai pawh chelh tir theih lova A ngaihdam dilna a pawm duh loh dan teh a ngaihtuah let a, Dika tiin a mittui chu a rawn tla dawn mai a. Amaherawh chu amah a inveng hle thung a. A pa chuan, Zanriah ei ve nghal law law rawh aw, dawrah thil ka va lei enge tiin a chhuahsan a. Tangshu chuan a pa hmanhmawh taka a ei tur siam siam tura dawr a pan lai te chu tukverh atang chuan a thlir reng a. Hrianing i rawn lang leh in Gu chuan a bial nu hlui Wen Wen i khan a rawn call a. China a a rawn let leh thu rawn hrilh in lunch ei tur in a rawn sawm a. An pahnih chuan chawchhun ei dun in an rawn lang dun nghal a.

Ani pawh damdawi inah khum beta hna a ni lova, mahni in enkawl thei tur tawk chauh a ni a, hna a ban phah chuang hleinem. Enge ti nge, nangmah zawk chuan Hreawmi in tawrh tir a tiin a lo fuih ve bawk a. Gu chuan a rawn lang leh in a inah laptop ah chuan in design hrang hrang te chu a lo thlir vel a. Chutih lai chuan Shengran chu rawn lutin Guchuana chuan an project buaipui mek te an hma chhawp hrang hrangah chuan amah chu a buaipui turin a rin hmiah thu chu a han hrilh a, Heng zawng zawng hi ka buaipui fel tawh a, ka thliar hrang vek tawh bawk a, a bak chu i kutah ka dah a nia. Tunlai chu ka lung dinhmun hi a tha lo riau a, khawlaia emaw Car chhungah emaw, ka boral mai ka hlau a ni. Chuvang chuan ka thih hma ngei hian midangte tanpui nan, ka hmangaihte tanpui nan hun hman ka duh a ni, tiin a hrilh a. Shengran chuan, Khawiah ngei kal dawn, tiin a zawt ta nghal a. Guchuana chuan, Hriawnini hian a nu leh pa te nena tun hmaa an chenna thin in chu sak thar leh a duh a duh em em a, chu a thil duh ber chu tihhlawhtlin sak ka duh a ni, tiin a chhang a. Hrengran chuan, A nih chuan Hriawningin i kalna min zawt se engtin nge ka chhan ang? tiin a zawt ta nghal a. Guhruana chuan dawt sawi tur chuan he khawvela ka mi rin ber i ni ang chu, dawt sawi thiam ber i ni hial ang chu. Ka ring tawk che nia tiin mu turin a kalsan ta nghal a. Hrengran pawh chu sofa ah chuan mu ve in a tuka Hrengran a lo harh chuan Guhruana chu a han av a, chhangtu a awm lo. Dawhkan ah chuan Novin lehkha pakhat a lo inbel a. Chu lehkha ah chuan ti hian a lo inziak a, Company chu i kutah ka dah nia, lo enkawl ang che tih a lo inziak a. Reilote ah Hrianing i rawn lut in khawnge boss hi a awm tiin a rawn zawt nghal a. Hrengran chuan an University kal dun thin na Exhibition an buatsaih dawn avangin chutah chuan Gu Chuana chu host turin an tih avang a, chumi ti tur chuan a kal rih thu a hrilh a. Engtia rei nge nih dawn Xiaoningi chuan zawt leh nghalin Hreng Ran chuan thla khat emaw thla hnih emaw kum chan ve pawh a ni mai thei tiin a chhang ta a. Phur lo zetin company panin an pahnih chuan an kal dun a.